Dumelang bagwera ba puku. Le lehono re a lemogela mo thutong ya rena ya lehono, gomme seo re ileng go se lebelela lehono ke polelo ye e leng gore e fela e tšwelela mo go dikhathuni le dipapatšo. Gantši gona fao, bangwadi ba ditšweletšwa tše ba fela ba diriša polelo ye e leng gore e laetša maatla, polelo ye e laetšago kgethollo, polelo yeo ka nako tše dingwe e sekamelago ka lehlakoreng le letee le polelo ya lehloyo goba polelo ya sebomorafe. Bjale seo re ilego go se dira ke go lebelela gore na gantši ge polelo ya mohuta wo e tšwelela, e tšwelela ka tsela ya mohuta mang. Gape-gape re il'o lebelela le ka mokgwa wo e lego gore dipotšišo di ka tšwelela ka gona. Eupša se segolo e diobataba tša gore re nyaka gore o kwešiše gore na dipolelo tše di fapana bjang. Re tla thoma ka polelo ya rena ya mathomo, yona ke polelo ya tsinki ya, ke ntong e khe, ke polelo ya maatla. Gona fao o hwetša e le gore go tšwelela mohlomong khathuni e, e laetša molaodi a bolela le modiri goba mošomi khamphaning a mmotša a re, Se ka lebala gore Ke nna molaodi. Goba ka metseng e mentši o hwetša e le gore monna o botša bana ge ba re ba mo fetola gore, Se ka la lebala gore ke nna monna. Se ka lebala gore lapa le ke la ka. Ke dilo tše e leng gore re nyaka gore bana ba di lemoge goba re nyaka gore o di lemoge ge o bala khathune. A ke re la bona fa? O a mmotša o re, Molaodi ke nna. Nako tše dintši o rile ge o bolela le ba bangwe o kwe motho a go botša ka matla ao e leng gore yena o na le ona. Um Ke ka lebaka la eng re swanetše go ruta tswalano magareng ga polelo le matla? Gore o kwešiše ka mokgwa wo batho ba bangwe ba šomišago matla a bona polelong ka gona go ya ka maemo a bona, o swanetše o lemoge ka mokgwa batho ba šomišago matla a bona mo polelong go ya ka matla a bona. Ge motho e le a na le tšhelete, ge wena mohlomongwe le ile o reka selo sa gore gore o rotše se, wa o botša re, e-e, se ka lebala gore ke nna ke, ke, ke lefelago. Batho ba bangwe ba šomiša matla a bolaodi ka go diriša polelo yeo e itšego. Baetapele mekgatlong, dikgobokanong, bjalo le bjalo, le bona ba šomiša polelo ka mokgwa wo go laetša maatla a bona. A ke re mohlomongwe le ralokela sehlopha se se itšego gore o nyaka go dira se sengwe, ba tla ka tšhišinyo, ba go botša ba re, Seka lebala gore ke nna mohlahli. Ka malapeng, o re go botša batswadi o re, Ke kgopela gore Ee, lehono ke boye mathapama. Re na le moletlo wa gore gore ba go botše ba re, Se ka lebala gore o ngwana. Motswadi wa ka mo ke nna. Le nna ke a le botša ke re, Morutiši wa lena ke nna. Ke gore ke ge motho a laetša maatla. Tšhelete le yona e ka ba e ka fa motho maatla. Ge o tshwere tšhelete ya go feta ba bangwe, gantši ba go latelela. Ba latelela seo se o se bolelago. Rena re be re sa raloka kgole ya maoto re sa le ba bannyane. Ge o bona, ge o be raga kgole ya gago, ntho e nngwe le e nngwe o be e dira ko wena. Ge e le corner kick goba sona sekhutlo, Bese ra ko yena ka baka la gore o mongwe wa bolo. Ge ba re ba go ntšha ebile o gana go tšwa, o re ke tšwa ke tšwa le kgwele ya ka. Ke ka mokgwa o e leng gore um maatla a šoma ka gona mo polelong. Um gape gape re na le polelo ya go sekamela lehlakoreng le letee. Fa go lebeletšwe um dihlopha tša batho, mohlomongwe motho wa go botša gore, Ee, basadi ga ba tsebe go otlela. Ke kgale ke go botša gore basadi ga ba tsebe go otlela. Fa re lebelele mehlala e ka tšwelelago, ba re, Makgarebe a ithatela bobotse feela. Basadi ba babotse ga ga ba na mabjoko. Ba thuša bokgobapuku ke bakgekolo ba go apara dipeketsana. O ra gore batho bao ba šomago bokgobapuku. Bafsa ka moka ga ba theeletše batswadi. Kores ye ke ke polelo e leng gore motho o tliša kakaretšo. A re no re ka baka la gore nkile a bona motho o motee a dira selo sa gore gore a namba a nagana gore batho ka moka ba jwatše. A ke re go fa mohlala, ba re baswa ka mokana ga bona Ga ba dire sa gore gore. A se baswa ka moka ba e leng gore a ba theeletše batswadi. Baswa ba bangwe ba theeletša batswadi, a se baswa ka moka na ga bone. Bjale dipolelo tša mohuta wo ke dipolelo tše e leng gore lena bjalo ka barutwana le tshwanetše gore le di lemoge ge di tšwelela mo go dikhathuni le tšona di, um le tšona di, um dipapatšo. A ke re la kwa? Ba re ke temogo ya tšhomišo ya polelo ka tsinkelo. O swanetše o lemoge ka fao. Bathadi ba dikhathuni ba šomišago polelo ka gona. Re boletše ka polelo ya go tšea lehlakore le letee. Ka baka la gore o bone motho yo motee a dira selo se se itšego, Nambile o re batho ka mokana ga bona. O bona motho yo motee yo moso a utswa, Nambile o re batho ba baso ka mokana ga bona. Ge o ka mo fa setulo, O rile go o utswetša. A se batho ka mokana bona ba ba dirago? Goba wo mongwe a re, Batho ba, ba dikgopana ka mokana bona ga ba kgone selo, ka baka la gore a bone motho o motee. Ke polelo e leng gore o tšea lehlakore ka baka la gore o bone motho o motee. Tshekamelo ka lehlakoreng le le tee. E, gape, gape tshekamelo ye e ka no ba go ya ka sebopego sa motho. A ke re mohlomongwe go na le mošomedi mo khamphaning ya lena, o na le. hlogo e kgolo. Nambili ba mmotše ba re beng ka makala o dira phošo ba mmotše ba re be re ka makala o ka dira tšone batho ka moka ba dihlogo tše dikgolo ba no tshwana le wena la bona re ko tšea letlhakore goba motlho mongwe o na le mmele o mogolo ba o file mošomo o montši mo khamphaning gore o dire o palela ko go phetha gomme ba go botša ba re a be re ka makala motho wa mmele o mokoto o a tšwafa la di bona dilo tša mohuto Ke ka mokgwa o e lego re lebelela ka gona. Re na le khathuniši yona ya tšwelela fa. Re ka leboga mehuta ya dipolelodi tše ši ke boletše ka tšona ka mokana ga tšona. Um Go na le monna šuwe, le a mmona, um o, o, o hlomile lefofa mo hlogong. O re, Ke thuša basadi feela. Wena o nyaka eng mo? Go na le polelo e leng gore ge e bolelwa gantši ke polelo ya kgethollo. Le a bona gore monna yo o kgetholla mosadi. Ke ra gore o kgetholla banna. Polelo e ke ya go kgetholla banna. Swanetše le tsebe gore go na le polelo tša go kgetholla gomme le swanetše gore le di lemoge. Nako e nngwe o hwetše ba dirile papatšo, ba go botša ba re, Ee, bjala bjo bja rena bjo bo nwa ke banna ba dirutegi, go ra gore bo kgetholola batho ba e leng gore ga se ba tsene sekolo. Ka fao, lemogang mehuta ye ya di, ya dipolelo. O mongši yena o a bolela, o re, Matšwantle ga ba kgone mošomo, ba phalwa ke badudi ba naga. A ke re le a mo kwa bjale? Ke polelo ya go kgethologanya. Tshwanetse le lemoge polelo e leng gore e kgethologanya batho go ya ka semorafe goba go ya ka morafe wa bone. O mongwešo yena bjale wa bolela gore, Yo, nna nka se thuše ke motho wa leihlo le le tee. Batho ba go, ba go se itekanele ga ba swanela go šoma mo bankeng. Le a di bona? Ke dilo tše e leng gore o tshwanetse gore o di lemoge. Le a bona gore fa go kgethologanywa motho ka baka la seemo sa gagwe, ke dilo tše e leng gore ge le dira papatšo goba yona cartoon, o tshwanetse gore um o di tsebe gobane ba tlo go botša ba re, Tšweletša um kgethologanyo goba ba re, Tsopola mohlala wa kgethologanyo ya semorafe goba kgethologanyo ya bong goba kgethologanyo goba go tšea lehlakore go tšwa mo go papatšo ye. E, go na le khathuni še ke e beile fa, ba re ke nako ye mosetsana a re o tlo tsebiša batho ba gabo. E, ba re o iša ka e le tšwa ntle. Le a bona gore ke kgethologanyo go ya ka semorafe. Ka baka la gore motho o ga se morafe wa bona, ba mo kgethologanyo, ba re na o iša kae ngwanenyana o wa motšwantle. Gape gape go na le lereo le lengwe šele lona le e leng gore ke nyaka gore le le tsebe ba re ke jakone. Jakone ke seo ka sekgowa ba se bitša gore ke jargon. Ke polelo e leng gore e šomiša ke batho ba diprofešenale mo mafapheng a bona a mešomo. Ge e le ngaka di bolela, di bolela ka dilo tša go tshwana le di-stethoscope. Ge e le mo go tša thuto go bolelwa ka dilo ba re ke di-curriculum. Ke mareo goba mantšu ao a šomišago ao a šomišwago mo lefapheng le le itšego la bophelo. Ke dilo tše bohlokwa tše e le gore tshwanetse gore le di tsebe. Um sepelang le lebelele dikhathuni, gomme le lebeletše dikhathuni le tšona dipapatšo tšeo tša lena tšeo, le lebeleleng ka fao polelo e šomišwago ka gona. Mo dividiong tše dingwe ke boletše ka go ka ge polelo e šomišwa go tšweletša go tsoša maikutlo Tsamayang lo di lebelelang ka moka na tšona di bohlokwa. Ke a leboga. Se ka la lebala go re like-a. Le re like-eng, le tlogeleng mona, le re like-eng gabotse. Bye.